Ghana yɛ decentralization mpɔtɛmpɔtɛm amammuo yi a yɛreyi no. Ghana man wɔ fotoɔ bi a yɛfrɛ no District Assembly Common Fund. Nti bosome mmiɛnsa biara yɛkyɛ Ghana sika no a yɛnya no ɛmu 5% ɛde kɔma mansini biara. Na yɛde saa sika no kɔ a because yɛfrɛ no common fund no nti amanfoɔ fa no sɛ ɛyɛ common. Nti wɔn use no anyhow. Nti yɛn nso yɛnya asuahono bi sɛ sɛ saa deɛ a yɛde kɔ a saa sika no a yɛde rebrɛ wo no yɛmfa ninety percent mmerɛ na yɛnya ten percent wɔ nkra na yɛn development partners a ɛyɛ kfw german development bank ne swiss state for economic affairs sɛku wɔn nso de aba sixty five million dollars ɛba ɛna yɛde ka ho nti yɛde ka saa ten percent na yɛatete agu hɔ no a na yɛabɛkyɛke mu assemblies mansene mansenefoɔ no a yɛde saa eighty percent ninety percent abrɛ mu no O Afe no a etwaam no, wofrɛɛ Assembly meeting dodow sɛn? Meeting no a wofrɛeɛ no, wodii kan maa Assembly memberfoɔ no krataa ansa na worefrɛ meeting no? Wɔbaa meeting no, nnoɔma no a na ɛwɔ mo ara mo action plan no, ɛno na mo use? Budget a moyɛeɛ no, ɛno na mo follow? Audit queries a yɛde ama mo no, mo answer ne sɛn? Sika no a yɛde brɛɛ mo no, mo use no pɛpɛɛpɛ. Sɛ yɛ check mo saa no, nɔɔma a ɛwɔ sɛ wo ara ankasa ɛyɛ sɛ nka wo yɛ ɛna yɛ bɛ check wo sɛ wo yɛɛ yɛ anaa. Wo a w'anyɛ, wa feli. Wo a wo yɛɛ yɛ, wa paase. Na 2024 yɛ bɛ yɛ assessment no out of 100, 261 districts no. emu ɔha ne du nwɔtwe ɛpaaseeɛ, 118, emu ɔha aduanan mmiɛnsa ɛfeeliiɛ, 143, na neɛ nti a dodoɔ no ara fɛliiɛ ne sɛ yɛtoo mansini ab krakye ade sɛ assembly members for aba no 2023 no mansini no bebree wɔ hɔ a wɔn antumi anto aba anyɛ wɔn presiding members nti na wɔn ntumi nkɔ assembly meetings. Bebree wɔ hɔ nso a DC foɔ na ɔmu mfra assembly meetings. Audit queries a ɛbae na ɔmu ntumi ansa. Nti ɛbaa saa no bebree efeeliiɛ. Na ɔmu a ɔmu feeliiɛ no ɛhaa saa mansini no a ɔmu feeliiɛ no. Deɛ nti a ɔmu haa ɔmu ne sɛ, saa mansini a ɔha ba, ɔha ne du nwɔtwe a yɛpaasiiɛ no, yɛɛma obiara baabi. aba eh, ten million ten mil eh, eight million seven million ndeɛ wanya bi koraa yɛ aba seven point something million binom nya eleven million twelve million nyina a wɔn de kɔyɛ development ɛwɔ eh, wɔn mpɛsoa so nti mbɛgyina wei so na maka akyerɛ mansini na aka ne nyinaa ne sɛ obiara mbɔ mmɔden sɛ sɛ woyɛ dc wode eh, let assembly meetings at least every year bia ɛsɛ kɔta bia ɛsɛ wofra assembly meeting Wofrɛ nso a, ɛsɛ sɛ wode tumi krataa no, summon letter, no ma Assembly members.